Eh, ka ema aneno ywe.
ka in gapoyo Eh, ka ema ywe ga Ah, mos. mago emuchamo seche ma chieng' kech Eh, eh, amuodo gi chumbi.
Okay.
Jathum muodo apoyo nindo.
Ero kamano.
Koro nadwago mbaka kaendi matin Oh. kodi Eh. eh, mondo mi jogi ong'eyi ni eh, Boyieta en ng'a. Eh. Adwa ni bedna mana bathe ka. Abedi ka. Yes.
Ah.
Mana mos kaka en no.

Kendo kanyo koro itiyo gi siling' pradi, prabich kiidho mitoka kata apiko. Okay.
Koro ok en Ilwar- wasi. Ilwar chira wasi.
Mm. Be kichorori mbele matin kikalo tho kanyo, Mm. to kamoro nitie senta moro ni ngere. Oh. Ngereno kikalo, Eh. tikalo nyang'oma, Eh. tin mana wasi. Ina wasi. Gina gina chichni moko mathindo thindo kore kanyo basi ina ina wasi. To ang'o ma koro ne moni luongori ni Boyieta wuod Otho? Bujito wuoyo to otho onge title.
Oh, imanyo imanyo center machiegni, Eh, ah, ah. maduong' machiegni. Ing'e ni ya, Eh.
king'iyo sub location, Mm. Awasi sub location. Oh. Yes.
Okay, hivyo uno ya wasi Eh. sub location. Nyando district, Mm.

Yeah. Ji osebedo ka penja sana ni amanye e Boyeta wuod Awasi. Yeah. Ma chenro mar ng'e jothumbewa. Yeah. Uh, Nyakwara Mogi, wadwa go mbaka kod Boyeta wuod Awasi ni endi. Mondo mi wang'e ni to Boyeta wuod Awasi en ng'awa. Miwa mana ler matin ni to nyingi mane ka onyuoli kata jonyuol onyuoli ne gichaki ni ng'a kasto bende idongo kanye isomo nang'o. Eh. Mm.
Oh, nyinga makoro theng'enye. Yes. Nyinga mar thiring'inyi ok midwaro? Yeah. Nyinga mar thiring'inyi ka far iluonga Timothy Otieno mm -hmm. Nyang'wara.
Timothy Otieno Nyang'wara. Yeah. Mm -hmm. Mano nying manie opande. Mm. Eh, koro oko ka to gine gi paka ni ng'ane. Boyieta. Boyieta. Wabiro biro mondo wang'e ni to Boyieta ni nobiro nade. Isomo kanye? Idongo kanye? Asomo sikul nitiere bathe ka. Mm. Iluongo ni Ger Liech. Oger Liech.
Eh, athap ni kode kanyo e marach rach. Mm. Eh.
Mane kama isome? Eh, athap ni kode.
Athap ni kode kanyo nyaka chope a uchiel. Eh. To, eh, gik moko mang'eny no, otama dhi nyime mag sikul. En tuo ma. Anyalo tang'o. Mm. Eh? Ah, wabiro goye mbaka bang'e. Yeah. Yeah. Koro um, tok somo ma itieko klas auchiel, idonge gweng' ka koso toke nendo to nitiere kaka niwuok oko. Tok ka skul osetama, penjo gima ber. Tok ka skul osetama, ah, dhi Obanda. Obanda ing'eyo? Eh, beto niang'.
Eh, an nyaka gi certificate e guoka ka. Certificate.
Eh, dong, dong ing'eyo? Eh. Sama upango niang' cha, Eh. Eh? Eh, To giko ni- ki- i- i- ing'e ruath ma ywa jok Eh. ng'ute cha. nyaka ine alama Dong ne moro.
alama mo.
Ehe. Koro an gi certificate, mane certificate. certificate ni en mare Tiende ni en eh? en ang'o en mar obanda.
manyiso ni in gi alama manyiso ni nisebedo banda Eh. how nade Alama mar ariyo Eh, an gi e lwetena. mar doyo niang' gi kwer. Yes. Ma gin magi gidagi rum. Mm. Neno. Manyiso ko, koni endi niang' niang' ema ipidhe sana. Gima wachamo en niang' mar amali. Amali mm. wachamo mana niang'. Mm. To gim gima wachiek wachamo kendo mm. en michele. Mm.

Ne obedo niya, nawinjo ka juogi chanda, kendo an an gi juogi mar adier cha. Mm. Ineno ka chieng' ne rieny, to inene sani. Kojuok ka pek. Mm. Mm. Ineno ka kwara ne obet mos, nyiero mos kacha. Yes. Mm. Inene, Eh. rabondo cha. Eh, Koro, koro Kaka nachako gini to nawinjo ka anyalo gombo chunya gombo wer. Gimoro amora migoyo ka bunde to ne ok a chunya ok ne gombo ahinya. Chunya ne gombo wer. E skul nawer ka sama ne wadhi kata mana e piem mar wer to skundwa ne wabet namba adek. Oh.
Music festival. Kinde ma Chien kanyo achako ka chien kanyo ka igero skundwa no ka pod en skund lo kama noting'o Nyamunga koka donjo e MP. Mm. Mano 2002. 2002. Uh -huh. Ah, e 2002. 2002 ema Nyamunga yeah. Opon Nyamunga odonjo e MP. 2002.
Mm. Om Nyamunga odonjo e mobiro mopidho bao moro e skundwa kanyo. Gima duong' ni jo jopuonje nohera. Gima omiyo ne gihera arekni. Ang'o ma rekni? Mm. To an be ok ahero gima ing'eng'e sama ng'eny. Ma kapo ni ing'eng'e gima nomiyi, to anyalo kawo part nino ma chaka atup aplay part nino. Mm. Eh, gima riwa ok adwar. Ka- Kosewach ni ji dhi, To ji to dhi. ji dhi. Mm. Mm. Okay. Koro nawacho ni, ah, Achopo e klas auchiel, achako ger liech primary kae kendo kanyo ema achako e nasari. Ka ach- adhach achopo e klas auchiel to tuo moro odhi ogoya mar tienda mabedo two years piny koyudo kasechopo e klas ab- ab- auchiel yudo kasechopo e klas auchiel mano two seven an piny. Naduogo aneno kata kanyalo siro kata okwajo matin kama mana two nine. Ne ok en gima yot, bende ne en gima obokora aboka. Mm. Eh, en gima nobokora aboka. Kata kapo ni inyalo wacho mondo atang'ni anya tang'o. Ang'o ma notimre?
Oh, tienda ni. Ne obokora aboka. Okay.
Inene?
Mhm. Mm Aneno alama. Ineno alama? Mm.
Kata king'iye to pogore gi koni. Yes.
Donge neno? Mm.
Mm. Mabe ochango koro koduong' moingo. Mm. Mm. Komachielo. Mm. Koro nawacho ni aa. Kare ka wach sikul ema dang' tima kama. Sikul ema weyo. Ere kaka ning'e ni dongo e sikul otama dhi koro nikech dang' adhi sikul kasuto gi luth Mm, okay.
ok anyal dhi sikul kasuto gi luth Mm. koro sikulno ema weyo
Koro mae gima nogoli e skul. Yeah. Mm. ka achako nyono piny matin go- gokwajo gokwajo gokwajo to koro awacho ni aa sikul kuno koro kadoge nikech noduogo bedo kaka wan jo reserve joma thagre yes. madondago madondago koro thingo nyaka nyithi sikul e, e gine nikech aluoke mana gi chumbi gi pi mm, maliet mm. to ok nyal konyo mm. onego bed ing'iewo yath e duka mi timonego dressing waweya to noyud ni ang'o mane rach ok gin mag piny Ah, ok mm. sawa sawa ne en mar piny koro tok weyo skul ere kaka iyudori e thum tok weyo skul abedo dala ka atimo jua kali adak gi dana adoyo dani mm. adoyo dani ni kadago wabedo kode wabedo kode adhi awase Wasikocha ka nadhi to ne asomo gima iluongo ni electricity. Mm, stima. Gik moko ma thindo thindo be iloso. But eh, ng'ama nadhi ire bende norwaka maber. Iluongo ni Isaya Wuod Awasi. Mm. Isaya Wuod Awasi ni watiyo kode maber kendo ne ok o- odil koda marach ahinya. Okay. Nitiere samoro mane be owe na workshop kanyo tok kane osefwenyo gimoro uh, one month koro noweya aweya workshop ok ochune mondo obedi. Tok yudo ni nitie gik yeah. miseng'eyo. Yeah. Mm.
Nikech ikelo rete moko matindo ma waya moro ema ochodo olwenda mochodo mm. wayani ang'e manyo wang'o gi solda ng'ato ase taketo pesa e box kanyo ka ang' chopo godhiambo mm. tomiya matin an gi ndika moro kanyo ero to adhi aduogo to wachamo gi dani mm. eh.
ma in ng'ama odongo e lwet dayo ah, dongo e lwet dayo gimomiyo nodongo e lwet dayo dayo ne ni kende mm. dayo ne ni kende ndalo noyudo ka jonyuol nitie
jonyuol ne nitie okay. eh, mm.
baba cho ne nitie mm -hmm. e bo dongo ong'iyo kare mm. kapo ni omiyo min gi gorogoro moro kata adek donge budho mm. Aya. Koro mane kaka nadhach gi dana no. Mm. Dana no gotuoro. Akonye mino. Odhach adhacha kamano. Koro en bende notwere kuoma. Dayo ni. Mm. Bet ng'at achiel tek. Lakini sama na skul to ayudo ka an chiemo osechiek. An ne ok atedga ka a skul. En modhi ala be momiyo wang'a tek. Ng'eto ni nyathi modongo e lwet dayo okethore. Tije tek. Eh.
Koro eh, thum ma koro wadog wayudo ni nitie jathum miluongo ni Boyieta. Yes. Ma endi obiro nade?
Nying mar Boyieta koso? Kaka obiro ma koro ibedo ni in jathum, idonjo e thum nang'. Yeah.
penjo gi maber an kodi kanyo achiel kachiel wa an kana aduoga bedo piny to kana dhi e workshop awasi kuma ne atiye gi osiepna ni mm. mane en bende no watiye workshop kode kanyo mano workshop ne mm. koro gikone noduogo bedo ma oduogo trusta ma kifungu owena En obiro sama ohero. Mm. Fungu an manindogo. An gi ndika moko kanyo mar aracha. Katieko tich sa, sa ariyo, akokode gi ndikano baba baba baba nyaka dala kadana ni mwalo ka. Mm. Mm. Koro chieng' mar achiel ng'ato ni ng'ane iluongo ni Jaoyoma iluongo na Lan. Mhm. Lan wuod Oyoma kia ni jomoko yande wacho ni oleng' olewe. An be yande olanda oleng' olewa to koro akia kata jok mo akia kata jogo wacho adier. Koro akia. Alan kata kapo ni owinja, kapo ni ongima to atimo mos. An be oselanda. Mitho. Mare no kende ok diang' bed malich ahinya. Kapo oselanda bo Eh. okaw gi erokamano. Mm. Koro kadhi to ne gimiya akia cha.
Nogo to thum. chunya gombo gi eh Aha. and a band leader Mar TL band miluongo nang'. mar band, band cha akia nyinge o- diang' ok apar sani Okay, ne gin kanye?
ne gin awasi Okay. mhm.
yeah. Mm.
ne gin awasi kanyo kamoro miluongo ni kadhiambo Mm. Kadhiambo kanyo gigoche, abe koro to oyudo ka anbe juogi ni oseramo kuoma. Koro aseywa nyaka bunde mag pien dhok, nyaluogi. Aywa auchiel, chieng' moro koro ating'a ting'a gi ndika ni adhi go Awasi. Awacho ni bas, sama ang' jogi nikech oh, jal mane watiyo go osiepna ni ne en ng'ama nigi system. Yes.
Ng'eyo.
Koro system ema ne jogi kawo. To Aduwa wacho ni oh, kar system wa mukawo, maamba ema dhi matudi. Koro ang'iyogi ang'iyogi ang'iyogi. Abi kawo mana akawa jawa to pod ago off. Ang'iyo lwet jalcha. Tiriemba. Eh, ka band leader ma nani no ma Alan no nocho. Wacho ni jaja udo jajawa. Ang'wenyo iyi wadok chien. Iwenegi.
Iya wenegi.
Gini ang'iyo to gini chando wiya. To acha ah. Dog bedo kamano. Koro tok mano aling' 2011 chieng' moro awuok dala ka, awuok kadana ka, adhi Awasi. Ang'iyo ang'iya jogi, to apo karomo gosiepna moro. Ohero ga madho gima iluongo ni keg. Ing'e keg? Mm. Kong'o mar keg ni ing'eyo? Yes. To aba here ga. Mm. Kweyo. Nyieni kawa to wadhi- wadhi ka keg. Mm. Otera ahero. To wachona ni bwana keg ok wamadh Awasi ka. bwana wadhi ahero ah wadhi ahero koro kwadhi ahero ng'iewna keg to kae noyudo ka beni kare gocho ahero kanyo chieng' onogo mano Beni. 2011 Beni jachiga.
bende jachiga
malimbo nogo miwinjo apakono koro kwachopo ahero to oriya to ing'e nathin kipande be aongego Mm. ing'e ni kipande naongego 2011 no.
2011 pok nakawo ID Ah, acha- oriya madonjo to oriya chak kendo madonjo e stage to thum mana ng'e wero ne en copyright mar CD mar Aboy Landlord mane gigolo gi nyakwa Joguda kamoting'o eh, eh, mili nya jorongo mhm. eh, eh, thum mowero omondi mm. eh? pira digo ndume wuok kaminyani boyo mili nadhebo mm. dotigo ndume wuok kaminyani boyo mili nadhebo mang'ang'a yo nower holarani chuli mama Koro kaduogo angeko thumno mano kende Yes. ema nomiyo akawo gombe.
Aluoko, aluoko malawo. aluoko malawo. Yes. Abedi katieko thum. Eh. To ng'isa biane. Dhi koda modhi koda dalagi. Ong'isa ni en Lady Morin noore. Hmm? Mhm. Nikech Lady Morin ingeni ne nigi band mang'eny. Ooro team moro. Oh yeah yeah.
Yes. Mm.
Ooro team moro dhi kuma Dhi godo chielo. kama chielo.
Ooro team moro dhi kuma chielo. To ingeni seche ma ooro team ni to poster ne mantie. Mm. Yeah. Ooro team moro dhi kamoro, dhi kamoro. Koro bwana ni nyisa ni bwana bwana iber. Tang'ise ni abeni kata thum mibiro go Raila angekni. Mm. Ong'isa ni ok nyal thum mibiro go Raila ok nyal nyathi mewalo in. Mm. We we we bedo ni gine ne anyise ni kare ng'is ng'ano gona wa mondo atel kamoko ni jachiga momina ne tabeni yaye wujo su kaka naluoko nego koro a- chal gima nogoye moingo wuon pom gini kawa Kwa hivyo kama Koro- eh, kaka eh. idonjo kanyo ma koro i- i- iwer ka beni. Eh.
koro bwana nikawa wadhi Narobi. Kwadonjo Lang'ata, ah, noneno ka Narobi kech koda nikech aonge opande. Mm. Tabeni ouma gi umbrella ne. Uma, uma, uma. To kare en bende ne chiegni Ochiegni barore gi gi Lady Morin. Aha. Waneno ka en bende oseikore Odwa odwa go dalane. Mm. Eh? Mhm. Koro kodwa go dalane, en bo go dalane. Kogo dalane to kawa wadhi. Mm.
Kwa hivyo ka Lady Morin itie matin ka un gaben. Yes. Uh, Kasto u.
na, na, na, koro an ne am- an an- umbrella Umbrella mar mar Abene.
mar Abene. Mm. Kech en motera kanyo. Aha. lakini copyright mana buo mana iyoko noingo kata jo lady morin go Mm. mabene okwala Mhm. ing'e ni wawuok ma kata lady morin nokia nokia watravel gotieno angise ah emomiyo akia nairobi nyaka sani Rubi anasika wuok ma chuny kogwen. Achopo chuny kogwen.
okay. Yeah. Koro uh, abeni utiyo godo kuom kinde malach kasto ere kaka ne iwuok kabeni ma koro ichako bandni? Abedi watiyo go 2011 no mm. okay, morade kasto wadhi Kaledi Morin doge. Ka wadhi Kaledi Morin to abe ni kare mogo cha aero ni kaka nopogne band ni in idhi kucho cho. Ting'e ni o- ogoche e posta mar Lady Morin.
ya.
Koro kaka no otieko kanyo, dongo nyaka odog ir dosi. Mm. Ni asetiyo kama. Mm. Koro ka osedok ir dosi to nyiso dosi, ah, anto mama yaw, anto adwa ni koro anto awuogi. Tiende ni ne ok opondo gi wach mar yawo bandne. Mm. Eh, mano e gima notimogo maber. Omiyo aluwo chikne. Ka un gi ng'ato, nyise bana. Anto Sana aneno oromo. ka sana oromo. Mm. aweyi. Okay.
Yeah.
Koro sera mondo ambed adhi abed gi ating' bandera. Mm. Eh, aneno ka aromo ting'o bandera. Okay. Yeah. Now, uh, seche ma iwuok ka Abeni Jachiga. Yeah.
Maendi oyudo ka isebedo gi jok ma idhi tiyo godo. Ne gin jok mage? Gin joma ka chalo kaka jomage? Mane ichako go bandni? Eh, yes.
Ipenjo gima ber. Seche ma wuok uh, Wawuok Gabeni ka jachiga donge? Mm. Aduoki chien kanyo matin. Kwa wuok to biro to yawo bano bei. Mm. Eh, mama no chiegni gi dalagi. Mm -hmm. Yeah. Kano yawo band kanyo, koro nadhi iro bei kanyo. To, an bende, naduoga nwang'o ka okang' manoketa En gi gitieko gitieko gitieko nikech gin jokanyo. Ng'ato ka ng'ato iyudo ka dhi dalagi dhi dalagi to i hall kama wanindeno umbe ing'e ang'e gi suna gi, gi mchele ka waniketo waninde tandarua Ah, to suna dwa negi tandarua ing'e ni ok diumrigo yeah. ni umo wine suna Mm. Kwa wacho, "Ah! Ah, ah. kiny nego kiny bano mana bundega bundega emano tiyogo Mano ywa dala ka. Oh, bundu mane ywayo.
Yeah. Mm.
Nikech kuchocho le- ka Lady Morin en ne en mana ka ja Mm. Bongeng. Mm. Koro aduogo awacho ah ah bwana an adhi. Kadhi abiro dala. Biro ir dana kanyo. Bet kode koting'o joma achiel. Awacho ah Dani, adadhe oriera matin. Ai, nyakwar idhi kune? Iweya ka kenda? Agise ok aweyi. An kodi. Koro ne waduogo- aduogo- naduogo abedo one week taduogo awuok dala ka. Kawuok to ayudo ka be ni pod gocho Mei. To ang'ise bwana, oh, munde ami gwach nyalo tiyo Mm. nikech an aneno ka gima anyalo go thum Yes. yeah. Eh, aneno ka gima anyalo go thum ka koro anyalo an ng'ama pod puonjore ni anyalo go thum ma ji mielo ma nyaka jok ma kata in nigo thum obet piny to an ka, ka an kagoyo to gin koro gichung' Eh, tiende de abe aruath moromo jok Mm. Eh, koro anyiso ni ah bwana wawa bunde gi adogo dala to aso awuok chieng' moro awacho ni koro adadhi kisumu kisumu kuto pod a- manyata gini ge bakia Mm. awinjo ga winja Mm. kondele gini ga kia koro awacho ah alora na ahero ka mondi kalora ahero to aromo gi ng'ato ni bongisa Bongisa.
mm.
Arombo gi ng'ato ni Kabibi. Arombo gi ng'ato ni Onyango Bullet. Onyango Bullet. Arombo gi ng'ato ni ah, ne gin ji adek. Kaso gi nyako moro. Kare ne ogocho negi. Giwuotho gi tiendgi a Katito nyaka Ahero. Gitar maber. kaka jothum targa.
okay. Mm. Okay. Ne gitar adier.
Kwa hivyo magi e jok michako godo band. Yes. Bongisa gini.
Yeah.
Bongisa achiel achiel ma sani ni godungu. Yeah. Okay.
Mm. Mm -hmm.
Koro ingeni an bende ating'o uh, juanda. Mm. Naonge gi pesa manyalo ng'iewo go bag. Ating'o nya juanda moro mar siling abich moro ma buluja. Mm. Ting'o ah, abet e stage ka totol ahero Eroka. kama nokalo taneno ka bongis ochano wiye ochano wiye ochano wiye achijni ah kit kaka jogo orwakore jogi dibed jo angla Eh. gi bege moko matindo to gitar magi Seche jo moko angla Pok ing'eri kodgi.
podi akiagi
magi jo angla ah kadhi Oh, anyiso mera. Un nade boy? Ne wan maber. But in iluonge ni ng'a? Bana aluonge ni Bongesa. Hmm. Ija kanye? Aja Oyom. To wa kune? Bana wa Katito gi tiendwa. Waol. Wadhi ir nyako mon lady Virabuor. Mm. Hmm. To mera ito in nga? Ni Kabibi. Kabibi ni oyudo ka ong'e go keyboard. Mm. Yeah. Mm. Kabibi ong'e go keyboard. Bongisa ne rado bul. Nge gim lungu ni bul. Mm. Ogo mo chikre e tado mo liere tado ma. Bongisa ne poko chako go piano.
Podi. Mm.
Piano chako go kan kode. Ah. Amba, yeah.
Okay.
Koro angiso gini bwana. Udhi nani o, o, nyango ni. En nogoyo jago. Nowacho ni, Bwana, kare koro ma one set. Wadhi ane uru nya- u- ir nyakono. An bende abedo stranded. Kwachopo Rabuor. Rabuor kanyo kane wachope Kafaya. Gudi kwachopo to nyakono orwakowa. Kar oyudo kopango ot moro single matin kama. Pare modhi oywayo atung' nyaka tung'. Jothum oninde. Okay. Nyaka en moninde ok ni jothum ah. oninde. Mm. Ngima chandore. Mm. Wachore ah. Bas oyudo base moro rabuor kanyo. Kamoro kanyo mane ichule siling' aluf adi. Ne wakawo gi erokamano nikech kaka watim pod onge. Okay.
Anyagora.
Mm. Adwa ni adwa ni mak na gini gi ka nikech eh, adwa ni wakaw mana yweyo mathin kwaduogo Iyo. tidhi kwanyo na kwanyago gi kanyo mondo wang'e ni dibed ni imbe ne ichaka chaka kaka iwuok ka to idhi ichako iriwori ichiko itiyo gi Lady Vee, koso mano e kaka niloso band ma mari kendi iwuon gi jogi. Adwa ni waduog kanyo. Lakini ne ok ileronwa meaning mar name mar Bong, nani, mar ah, Boyieta. The word Boyieta ni noa kanye? Oh, the word mar Boyieta. Eh. Okay, oh, wuora ne Nochak a boy. Eh. Be ing'eyo chako ga nying Eh, nying- boy. boy. Boy. Koro boy e boy Mm. kata a boy. A boy, yeah. Yeah. Mhm. Koro kaka nochak a boy to koro ka luwore gi ndhadhu mondo mi omed mar thum Eh. Eh? Mhm. To koro namede ni Boyieta.
Oh. okay, boy Boyeta. Boy Boyeta. Ero kamera hii.
Namede kamera.
Bas, eh, ingeni Boyeta ni endi ene jathum mabende nitiere kaka e band ne no nene masira. Magi e kiwa duo duogo mar mondo mwago e mbaka. Ni to ne chalo nade kode. Nitie jothum mathoth mabende osewuok e lwete. Eh, mana kaka otemo lieko moko kanyo wabiro go mbaka niendi mana bang' kinde machuok kendo nyakwar mogi kete mana ka ma en chenro mar ng'e jothumbewa
En injili ngima, injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka sa adek okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok mane ok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo oikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye? Ne thuon wach mwadwa wuoye. en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye.
Wakelo jower mopogore opogore makelonwa injili makelo ngima. Ok idwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy happy Sabbath. Jakedo kik iwuo Yerusalem masiche gi mana mag kinde matin
bas nyako ramogi machiegni kende chenro mar ng'e jothumbewa kokalo e ramogi tv wantiere kaendi e gwenge mag otho kama bende wago mbaka kod boyieta wuod awasi Wasego kode mbaka ma tielo mokwongo noendo. Eh, pod wadwa mulo kata mana wach e wi wer mar diel achiel. Okay? Gigi eki pod ng'eny. Ma endi en tielo mogik mar chenro ni endi. Boyieta. Yes. Um, ni temo leronwa kaendi kaka ne iromo kod uh, jothumbe mamoko Yeah. ka gichung' kata gin stranded Yeah, gimanyo kuma yeah, gidhiye yeah. Mm. kata ne gidhi ka jathum machielo Yeah. now em, ere kaka ne samoro maybe ichako koro makoro in gi bandni ma in gi jogi Ipenjo gima ber.
Mm. Mano be ka- ka- ka- kapo ni ne ok ipenja kanyo to da duoki chien. Kaka ne wabedo mwaromo rabuor gi nyako miluongo ni Lady Vine. Lady V Waromogo rabuor kanyo. Koro en ne en kaka dancer. Gima nong'e e thum ne en dancer. Mm. E, Igeo jathum mane mochoge e Lady V, Lady V. Oh, Jathum mane cha. Eli Toto. Ah, ele toto gini ah, ah, ma chien ka. Ele toto gini chien ka. Osogo. Mm. Miel. Ah, osogo ya ya, osogo winyo. Lady V, Lady V. Mm. Dogi visa winyo. Mhm. Eh, koro nyako ni ne chuje moro gombo mondo oluong joka mondo gilos tim. Mm. Koro kaka nadonjo to donjo gi teko modhuro. Mm. Koro wachaka achaka rabur kanyo wachaka achaka rabur kanyo gikone chieng' moro opo ka ng'ise ni mera wandik bana.
Ma koro in ema ilokori tim lead. Yeah.
Ang'ise ni in ng'ama dhako an to onge kama dhako otelona eh. ma kok kamano to an aweyo ero to jawo yawa gi boramo ni bwana kar kiweyo to wabe waa kodi eh. wan dhako ok nyal telonwa eh. eh. gino oduogo bedo matek mhm. eh. dhako ok telnwa an bende dhako ok telna eh, ok timre kamano e kaka yawo band Kabibi ja piano. Lady Viva konyorego e wer. Mower matin tin to eh, seche mochopo stage, stage show, Yes.
omielo miedegigo.
Mm. Yawagi go gik magoyo. Wan mana gi bunde mag dhok gi.
Bongisa ne go bul. Eh. Mhm. Go m- m- eh. Pura nyango ne go bunde. Band niluongo nang'?
Band segie sechego. Aa, band gi esechego to nyakoni nondiko nying band ne. Nayude ka nosendiko bana. Mm. Kane obedo bedo bedo bedo matin to aneno ka jogi be koro otang' kendo gineno ka nyakoni ok nyal chiko ji e yo makare mm. kendo ok onyal move maber. Mm. To jogi jiwa bwana ndik bana bwana. Mm. Wan wan kodi ndik bana. Andiko extra young boys. Extra young boys. With Boyeta Wudabasi. Ero. Eh. Thum mane okwongo mane anyagorago gi jogi. Mm. Eni. Pina dugo banyu my Wudabasi. Wiri ne ga jakwe. Wiri nango ka wiro ma. En dhako mono gwenya ka. Kor. En ang'o ma?
Dhako mono gwenya ka.
okay. Eh. Eh. Kor.
Ngo tok mano. Ah, jogo recommend. Ah, bwana wan wayaw badwa bwana. Ka nyako nok nyal bedo chienni. Mm. To kare en mowe. Okay.
Sawa sawa. Koro bando osechiek koro un udhi Bando mbele gi ochiek, yeah, tich. yeah. Nitiere gimoro mane otimore gocho. Eh. Uh, aparo ni ne utiyo Ne kod wadhi yie. Ndenda. Ndenda. Ndeda. Denda. Koro eh, inyalo miyowa mana picha matin ni Ang'o ma notimore? Odiechieng'no ne chalo nade?
Okay. Kaka gini ne timore, nagocho liunda. Kagocho liunda to sa apar awe thum, awe ne wuoda ma babu. Anyiso babu, in koro go thum. An adhi nindo, oonge. Kasto wang' nabi gi gari gotieno. Ang' nabi gi nini saa apar gachiel. Abiro gi yie maduong' mating'o makaa madhi nyaka Uganda ka. Biro ting'owa wate gi spikni gi te to wadhi pamoja. Nikech yiedhi ka tin gin mek omenda. To ok olewo. To nindo mineno awende ni gi giwa me mende an ing'ina bilo ka gik moko gi an ok abadhra. Donge itige? Mm.
Aonge ga kodi lakini awinjo. Iwinjo ga? Eh.
Ng'ama ng'isi ga? Awinjo awinja ka ji wacho.
Oh, Eh. koro? Yes. Abilo gi nindo koro nindo be odhi olal kora matin tu. Sa ariyo to osiepna mane otera kuno eh, ema koro duong'ona ni ah Bujeta, bujeta. Akoni, oi. To mara piny oseru. Mm. Kachung' en saa ariyo. To ng'isi ni ah bana walawra ng'any ng'any ng'any ng'any. Ni bana eh, be kik thagi yie yie waseyudo mosedhi gi joka. Ng'eni pod opanda ka. Mm. Kare gicho osetimore. Oh. Aluokora kaluokora kaluokora ka change lewni ne an gi bagna. Ka change lewni ni i. To ong'isa ni bwana, idh apiko ka, to kapok waidho apiko, wamadh e nyuka moro ka. Nyuka ni kadhi amadho gi chapat, de a de a. Ah! Ojwang' gino otama, gino otama chamo. Awacha, ah, wadhi adhiya. Ang'ise ni bwana, achich, aba awinjo ka Dendi ok mari.
Eh. Mm. Ang'iso ni Ojwang', ng'iewna chang'a. Ng'iewna chang'a. Ee, apani kata kama onene e wang' jowi. Ong'e maler. Ng'iewna chang'a. Ah. Orawo koda. Ing'eni ing'eni ohoya. Ee. To waringo kawuok a ka e ka aora moro mokalo mar arachani. Tochung'. Tong'isa ni bwana. Adwa ng'isi gimoro to kik buogi. Ai. Gima nodhi e pacha, En e maneja na kindego ne iluongo ni Owuus ja catering. En be sani en gi studio Bondo kanyo. Ee, en osiep Odhis engineer. Usni nachich ga kode wa, joma wakeni gi nohero nohero nohero. To koro kaka luwore nawene Shughuli en mana choko pesa e gate, koro ne en gi pesa samoro no onyalo dhi kata mana e od od mi mikayi moro, bi nochwo ng'ade pala. Denda kirni, denda ok mara. Ang'ise ni Ojwang', kapok wachopo kama wadhiye no, to waraw ane ka. Tamadho chang'a lita achiel mopong'. Tang'ise ni koro wadhi. To kachopo e dho nam, Ayudo ka opong' ka chiro. Awacho ah! To kae mopong' ka chironi, ang'o otimore? Mano pok onyisi gima otimore. Ee, mm. onyisa ni bwana waridre arida. Bwana ing'e ni jok ma dhi ka koro chung' apiko. Jok ma dhi ka osiko. To penj siko tiende nade? Ni bwana yie ma jok adhigo cha onimo. Ha? Onimo nang'o? Bwana jok otho. Ji ochiko otho. Ah! odong' ji abich. Ah, to penye to bongisa nitie. Ni bongisa to nitie. Kono are wadhi. Ayudo ka bongisa gi nomo kaka tiang' ma dhok moket ne dhok. Mm. Mogi e lum kanyo. Mm. Jok mane reso gi ka. Dogo wacho ai magi motimore ok danyal wuoyo pacha nolal. Timore kamano ma nyaka orum. Mm.
Nitiere jothumbe uh, kata ji ariyo ma sani bet ka gin e limelight mag yeah. weche mag thumgi mm. mane osurvive e ajalini yeah. uh, mano Bongisa miwachono yeah. kod masani bende go angla maber iluongona Akwino Chogo yeah. mm, ne gipimo ni nang'o manotimore
okay, ne gipimo Kane ne gipime, kaka ne gipime marach rach, gin bende sama ne gitieko tich kacha, nikech eh, Bongisa nyaka ne dong' kacha ka go keyboard. Mm. Akweno gini nyaka ne jong' nikech gin jok ma napuonjo wer. Gin ma nyaka sama wuok e stage nyaka gidong' kanyo. Mm. Nyaka ne gidong' kanyo. Koro gin kane gineno gini Ing'e ni gima kamacha bende lalo pachi. Yeah. Pachi nya lal. Mm, mm. Ok inyal paro mang'eny ni to gino otimore nang'o, gino otimore nang'o, gino otimore nang'o. Jok mane nyalo explain ne en uh, ng'ama riembo yie to gi jalwete. Mm. Mano konyo ji abich gi. Mm. Gin mana ginyalo explain mm. gima notimore negi. Momiyo ne giyudo ajali. Mm. Ne giwacho ni nger. to ne en yie matin mar omena ni. Koro no e load cha. Bases auchiel, midrange ang'wen, dhano ochiko. To jogi bende oyudo wigi gichiewo be ka moko nindo oingo otenore. Ing'e ni yie dwaro balance. Mm. Yie kata ng'at achiel kende moleng'ore kama, mano ose, ose lose balance.
Yeah, mm. it's a loose balance. Okay. Come on. Okay. Yeah.
Now, um, tok ma timre kata gima lit kama timre yeah. ji jowuoga ma gik moko ji ndike social media Come on. jok ma samoro biro ni gi weche moko be biro ni eh. go gin weche mage ma samoro lit ma wiyi ok nyal wilgo mane iwinjo nikech ajali mane otimore nini mm.
mang'eny be ok nyal wil go kafaya nikech eh, adier kang'iyo kinde mane gino timore to kang'iyo gi ejna kata kago thumani kata mana gi sama wuoyi kodi ni pod dhi kata kajuoga pod oinga kang'iyo an pod oinga ok anyal koro ogoya iyudo ka DJ mane Asogo wuod Onyango nooro mondo wadhigo en nodong' wuon gi nobiro gi jok ing'e jok mar dhok mm. jok mar dhok ing'eyo yeah. kaeto sikei gi nyororo ka mogolo mm. gini obiro go kokete go olor go e pickup ne kolor to oyoro ayora ji an modwaro owacho ni otho gotho otho gotho omiyo dan matek mm. e, kata kane wan e dhoge kanyo wabedo dhoge kanyo wan wik ma rasanga gi nobiro e kirito jok ma e, pod olal e jok ma pod onge mm. sana sana wuodeno Gin mane gimiyowa pressure. Ne gin ne gilal ka gimakore ji ariyo kama. Ne gisudo kendo e beach moro kabisa manyalo a ka ka center kuma waaye. Kendo Be center kacha chiegni kaero. Mm. Koro yud mana ka ng'eche mochako podogi. Jolupo mamoko ema oyudogi to go simu. Okay, gimomiyo apenji mae Yeah. nikech eh, nitiere jok mane wacho kaka e paw mar thum ni nitie jomoko wacho ni mondo mi ne band ne dhi maber kata odhi maber kaka jathum nyaka ogol jomoko kaka kafara kata o sacrifice jomoko eh, to awinjo ka itemo lero kanyo endo ka mm. itiyo koda weche mapek momakore koda weche mag ajuoga gi ni mago gik ma ok inyal timo Pod oinga kata kapo nabro donje to mbele. Gini endi noketi kama nade gi fans magi kaachiel koda kata mana talent mari mar thum mar mondo mi ichak ichung' kendo ibed motegno igo thum kaka go Yieta mane oseloso nyinge?
Gini kaka nanene kaka notimore To be naduogo anwang'o mana ka en gima ojiwa. Nikech an an achwera ga gi chuny moro ni kiyangona to koro athianoni. Ee. Koro nodwongo owacho to uwacho nanego. Oh. Kare kanego, ng'iye uru ka be ichiena. Eh, ng'ieuru kabich ena. To kata kinego in gi ji apar kata gi wiye, ok ikawe achiel ya u- kafaya uru wino. Gudi. Kikawe achiel. To kwa hivyo samoro u- jo- ikawoga, joband kawoga, weg Te. band kawoga. Kase koka idwa chako manyien. Ah, Samoro weg band kawoga achiel Eh, gi statement miwachono. yes. Mm.
Eh.
Ma iseneno kuom jothumbe moko? Koso en ok gima ok kata samoro ad- jothumbe advice ma samoro jathum moro osebironigo mar mondo mi itim? ok kata jothumbe Mm. jo ohala moko Mm. yani ingeti thum en ohala Yeah. dongo chala chala gi ohala moko gi iyudo ka ng'ato samoro oyawo ohala oyawo kambi to iyudo ka ng'ato masin ng'ado nego Mm. gin Gibedo ga. Mano gima kik wawuondre kafaya. Kwa hivyo ma gima jo thumbe nyalo timo. Yeah, ng'ama ohero nya timo. Mm. Eh.
Okay. Yeah. Um, jok ma samoro ne otho nikech ajali ni bende noyud ringre gi te to liel ne chalo nade kane idhi? Okay, ringre gi duto noyudi bang' ndalo abich. Mm. Odiechieng' mar abich ema noyude jok mane omakore ji ariyogi, Dijei no to gi jaja moro ka iluongo ni Ogola, Ogola wuod Asembo. Gin ne gisongo, ne gisongo mochwalore. Koro kane oseyudgi, wach kundi mag program gi notimore, Rasanga gi no organize, then ne gikelo Land Cruiser mane wadhige dala ka dala mm. ok nanyal dhi kendi maonge polis yeah.
onge liel moro amora ka sama nwadhi mokwongo kapod joka ni muchari wadhi mokwongo e dala watero 100,000 mm. liel ka liel waringo ka waringo ka waringo ka pickup nitiere achiel moting'o jotuk kama nyoyo odong' aya dabo Kevin mar Dio cha to gi Land Cruiser moting'o polise. Kwa hivyo ne idhi kodi e dala ka dala E dala ka igonegi dala. mos.
E to wachiwo basa moting'o 100,000. Yeah.
Okay. Tok mano kwasetimo kamano to chenro mar gine sirkal ema nong'eyo chenro mar gologi. Koro chieng' mane igologi Ng'ato jomoko wacho ni a wan ng'ato wan e kiny no kiny no wagol kiny bas geche ne nitie rasanga nochung' e geche a no gombe ema nochung' e geche rasanga nochung' e sandugni go eh Okay. eh Be nidhi e iko moro kata mar ng'at achiel? gin duto nadhi Mm.
onge mana okale moko na Ne chalo nade? Okay.
Especially mood mar jonyuolgi ka gineni. okay ne gin gi pressure yeah ne gin gi presha. Ne gin gi presha ma jok mane miyomiyo nanyalo donjo e lietego en polis. Hmm. Iyudo ka an gi polis kata abich makowa kadhi kata kadhi e siwina ka hmm. kami wache wach moro mondo awuoye matin hmm. kama kendo chak waringo wachak wadhi machielo to ok nanyal dhi kenda. Okay. Dobedo tension.
Bende nitie kaka jathum, bende nitiere samoro kata wer moro mane iloso ma itemo chiwo godo kaka rapar ne gini? Yes, kata nitie. nikech samoro iwacho ni jathum nyalo golo thum mar mondo mi omi ji ote moro. Inyalo kata mana explain yourself kokalo e thum. Mondo mi igolri e tolni. Bende nitie kata wer moro mane igolo machalo kaka rapar mar jogi kiywago godo jogi? Nitie. Temo lero ne go ji gima An- notimore. antiere go Osewuok.
nagolo chon kabisa en nagolo agolo immediately kata pok oyik jogi Mm. Yeah. Be en e social media dier, en e YouTube. So, eh, youtube entie Luonge title mare en. title mare kata ka podi onyalo chande ang' namiyigo from memory Mm. Yeah. Okay. An kode e memory. To niluonge nang'o?
Imiye En nying iluonge mane? ni Boyieta Kifo. Oh, Kifo.
Yeah. Okay.
Yeah.
Aha.
Yeah.
Okay. Now, um, nyaka sani relationship mari kata ng'iyo mari kod uh, jothumbe masani modong' mano survive Yeah. chalo nade ahinya ahinya Akwino Chogo Mm. gi Boyieta Yeah. eh, nani?
Mogisa. Mogisa.
Yeah. kamirome kodgi Yeah.
u- uchalo nade
Be en kaka ne un chon cha koso nitie gik moko mineno kolokore kuomgi? Aa, ing'eyo, oh, an to jogago an aherogi. Nikech adieri inyalo yudo kata ka ng'ato nigi workshop kata mar welding, ng'ato biro tipuonje. Ing'e ni chieng' moro kong'eyo, obiro dhi adhiya kata workshop moro machielo mondo oti atiya. Yeah.
In gima duong' ni isekonye kaka nodwaro. Kohero pari to pari. Mm. In ionge kode gi wach. Mm. An aonge kodgi gi wach. Mm. Bongisa ineno kata thum mar jakoyo mm. en mogoyo. En emogo piano.
Yeah. To dongo ah. yudo ka gin godongo. Yes, yes, yes.
Yeah.
Mm. To moro nitiere diel achiel remix. Wang' ni tabiro gi biya gi nyer mar mama masembo. Mano bong'iso bogoyo. Ok opinga sama ngiso no mera wadhi e studio. Mm, to Jakoyo be en bogoyo.
Gimomiyo napenjo Ah!
Koro. gimomiyo napenjo ma nikech eh, ibiro yudo ka samoro ah, kaluwore gi gik mane ji wacho ka ni samoro ne jo- jo- ng'ato da timo ka gima odwa timo kafara samoro onyalo neni to paro ni ah, wan nidwa negowa to watony iwinjo Eh. koro ok onego abed machiegni kodi Eh, oluo luor ya Eh.
Eh, emomiyo napenjo mano Oho. yes jogi jogi gin be kata giduogo ging'iyo mos Mm. adier adier gini kane iduogo inone mos makosa ne en mar ng'ama no ong'isogi mondo giket gik moko e yie Ei, ah. yie cha ne yie matin mar omena ma kae ka yien ni ok nyal ting'o spika auchiel madongo gi dhano ochiko joka bende omer giruo piny jomoko nindo oingo iyudo ka ng'ato nindo oingo nindo ing'e ni chalo tho en koyingi to yingi samoro ikori leng'o ng'uti mi- to mano yie ose Los- koso ose- eh, to balance. osekoso balance Okay.
Erokamano ahinya Boyieta. Boyieta Yes. nying maduong' kabisa. Nitie wer mane igolo mar um, diel achiel. yeah. Idea mar wendni nobiro nade? To nang'o ma message mane mane itemo pass? Eeh, eh, o- o- nyakono i- ang'isi jinge Eh. iluonge ni morin Aha. morin ni en nyalela e, e kisumo ka ok kisumo ne ikalo lela go junction Mm. Mar- Lela secondary ka. ah, ah, donge go junction donge junction ginene O lela pap ndege ama. lela gi ah, ah,
Choo, machale la Maseno. Oh, Maseno.
Eh. Aha.
Okay, go kona kia kubi acha kiluwo. Koro jali ne wabedo go ka. Akele a wuon wa go ne. Mine no odno, kaka ineno rachno. Mm. En e wuon. en ema nagero kode mm. oyuyo ng'wech odhi nikech anto giga moko mibilo ibilogi tabilo mm. e, mano kata nyasaye wuora mong'eyo mm. ng'eyo kapo ni akoso ni aya to kawuono bang' nariera nyasacha Tapo ma oh, nyathini adhi adhiya kacha. Mm. To kadhi kanyo to wang' nayud ma ng'ato wang' nomiye. Eh. Koro Nyasacha be oseketa keta tik kacha ni ah nyathina ni to nyaka bil gini. Koro mm. noweya ne wach gigo. Sama an kod dala kago amali akawo dhok adhi pur. Samoro idhi puro ne ng'ato omiyi eka. Mm. Pok itieko Chuni idog kiny itieki. Koruwo kata nyuka dichiel mano aneno ka pek. Koro okori oyuoyo ng'wech odhi. Ah, Adhi a- ago ndika yo.
Idhi dalagi. Amino, amino, amino gakala. Eh. Ing'e ni wuoche ka wang' akwayi ni gudi ka faya, konya gi wuoche gigo. Mm, Ka ang' aduogo ka ndigo yiecho, Shida. Ng'ise a magi ok wuochega. Ka adhi goloni wuoche manyien ka. Aya. Apiko kata ka ang' ang'iso ng'ato omera miya apiko, e miya pesa. Pesano be onge. Weche mag siguli moro ni or biro. Wachno ok adwa nikech seche ma siguli moro ni or biro ng'e ni or ni en ng'ama chandruok ne Eh, eh. Ehe. chapat gini Eh. oo kia makati owir gigi gin gik pesa nyaka iweye gimoro ka Mm. kik uol alone nyara ma matamo jathum chulo iwinjo matamo jathum chulo aa Changa ma gineno namadhoni. Changani. Gini ma giketna kata ma mia adi? Mia adek. Ok nyal tama. Mano ka adhi Amali to ayudo. Gi njaga mar kata 50. Ah, oroma aroma.
Kwa hivyo mano en wer madier. Yeah.
Koro kadhacha dhacha dhacha dhacha chopo dalano. Piny ne piny ne piny ne piny ne oloko mana luoch kama ambe makia ni nyasacha samoro be akia ni magi juoga adonjo ah akoko ne gi ndiga adhora ngaj Ere. ah jogi rwaka jogi rwaka be ni ber ber Or biro. arwakora molil marach gakala gikoni he Yaani punda ni kaka nyo wacho no biro cha e kako biro. Dwa yie. Kare po mose los maliu maliu maliu maliu nitie ma e tok ot. Koro ing'eni abet e ot ka, e ot min gi ka, tawinyo nyunyu nyunyu nyunyu. Hmm. Hmm. Ting'o upe. Kare jogo se kore gi bokni. Tachich ni ah. Wadhi aol pi. To ma ma ma gine no ing'eni ot nyaka yere nyaka oko maranga. Kwa wuop. Anyiso bwana mwana wadhi gol mera. Chung'. Ndiga wewe wewe kanyo. Rwaka kanda ni. Wadhi wadhi wadhi wadhi wadhi. wadhi. To kwago kona mwawuok e dala ni e. To no ka jogi biro gi ng'ato ga ng'ato gi del adek adek koting'o. Ah, umera watho. Wadonje bungu malich ma kata kala gini go kidewo kumodong. Ndiga gini go diel gini go nawene gi. Mane dhiga diel adier. He, marateng'. Mano e diel mane wachakogo pith kode e dalaga. Ema nowacho ni ooyo, wadhi akwa ng'uono. Ka jogo oyie, ago bada piny. Gima nanyalo dhigo onge kafara.
Okay. Kwa hivyo maendi en story manotimore Yeah. madier adier. ya Ah.
lela karateng' kisumu ka Tok golo thumni.
Kaochi kalakala go- kisian junction kanyo kaochi go nokawi nade tok golo thumni? kaocha ka gi giluor kata riwo kama antie Ma nyakono ionge go sani. oonge
apare koro ok ok ang'e ni wiye kuot Ok.
Wendni endi nomiyi huma kabisa. Okeloni ber mage? Ber mokelona, okelona ber matin manyalo kwano. Ang'iewo jamni, oh, nagero odano, eh, pesana matin bende antiere go e akaont kata othis kamano. apango go plende ga ni to adwa timo nang'o, naseng'isi ni dwe mar apar gariyo akirora oko. To idwa golo dala. Yeah.
Koro gin pesa ga moko masebedo kakuno ga, keto ga kaketo ga. Jama moko be nitie mariembo ariemba ariembo oko. Okay. Yeah. Erokamano.
Wer mar eh, Nyar Opoda, Auma. Auma. Maendi en wer ma adier koso en ento nobiro nade? Hey, auma no tema koro adier ma kata koro macha nya chalo miriambo. Auma. Oromo ga wich lum, ing'e wich lum? Isedhi? Eh, asedhi. Wich lum ka. Mit chieng' moro osiepa moro ting'a gi ndomana. Ah, aba sedo gi ndomana, sedo gi ndomana, sedo gi ndomana. Mit alwar wich lum ni pa. Mm. Ba ma go, ba ma ma dhi gocheni. En e ja counter. Ah, ok wadonjo kanyo. Ogocho ndalo adek. Ah, ooyo, aneno ni ooyo. Wapenje nyinge. Weche ma kamaga kamaga kamaga odhi nyime, odhi nyime, odhi nyime, odhi nyime. Koro ka noduogo bedo ma dware kanyo, mowe tich ma kanyo ang'ise ni, "Ah, matin mayudo oromi chamo, wetie ba." Afadhali adhi amanyni kata mana ohalni moro minyalo loko ahanda swekra ma mari. Ma nayudo ne tich ka jo M-Kopa. Kinde go oyudo ka jo M-Kopa pod owuotho gi betri moro ma ma box moro matin teyni e moko adek moko ma gine gi. Ne owiko sana. Mimiya uma Ma tich. miya uma tich ka jo M-Kopa Bondo. Koro wadak Bondo. Mm. Koro jaberni gwenya ka. Koro ing'e ni gima ne waduogo wawacho kata kane wago mbaka en ni ka duogo abedo piny samoro ing'e ni ngelo mawaso bwana. En gima kelo mawaso mar adier. Mm. Kane aduogo ang'eyo ah to uma gik mane wawacho mos to gigi kendo koro chak itimri godo. Koro gigo nomeda mawaso seriously en en, en Kwa hivyo en en wach madier. yeah, en true story. Sani endi bende intiere gi madam moro ma in godo ma kata gi family mm. in terms of jaodi nyithindo mm. kata mana samoro nyithindi moko ma niyudo kata mana gi nyalela mm. kata mana gi auma
antiere gi dhako mm. nyithinde maonge ka okay. gin ka ne magi mm.
Nyithindo ni ka negi? Eh. Okay. Sawa sawa. Uh, Boyeta, maybe uh, king'iyo thothne ibiro yudo ka samoro nitie gik moko ma adek Mm. ma ibiro yudo ka iwacho ni miyo jathum samoro nyalo bedo ni o lose focus Yeah. kata odok chien. Uh, Achiel kuomgi en gima Isiko i confess kaendi ni itiyo godo yedhe makech mamero ji. Mm. Kaendi inyalo wache ang'o? Nikech samoro nitiere fans gi moko maneno ni mm, gige mamiyo boyieta kata wakony to ok wane ka o progress. Mm. Nikech kata mana tok uh, ajali chande, aparo ni nitiere kaka niyudo thuolo ma i perform e mbele president ma kindeno Uhuru Kenyatta. Bende nitie moko kuom ber mane iyudo to be gin gik mokonyi? Mm, ber matin nitiere mana yudo. To ka wadwach adier, ing'eyo ng'ama nadhi gi system ne ma gige nolal e pi. Adier an be kaka nomiya nyaka napog kode. Nomiya keyboard ariyo, omiya achiel. Mm, speaker kaka nopang gi, base achiel gi mid achiel kocha, Bes achiel gi mida achiel koni. Amiye bes achiel gi mida achiel gi keyboard. Nayuage go kaka en ing'e ni gige nolal mang'eny nyaka machine nolal gi tool box cha gi generator mago nodhi te. Koro abe nago ne atho kamano nikech sirikal kane wachopo kucho to ging'isa ni wan ok wadwar ng'eyo wuon system. Wan wa jathum. emwa duoko ne gige molal. Koro aba ng'ise ni bwana iling' aling'a gigi magi mwandu piny. Wabiro gi koro mo- moko ma- ma- matin go antie kodgi. Okay. Yeah. Mm. Ee wiya amone. Anto ayoke to ok ayoke moro manyalo ketho shughuli ga. Mona ayoko. To gima nyaka ing'e ka faya, an kata inyisa sani ni kata mana mashin cha Ne nyalo bedo ni nyalo record kata sani taweri kata sani tidhi gi thumi tok asenyama mondano Ah, to onge ok anyal perform kok abila mondano mano e gima mano drive. juogo dagi Mm. mano abro ng'eng' ang'e gi, gi microphone e lweta ok- onge gima abro timo ka ok anyal Okay. Yeah.
aneno ka in gi buk kae akiani ma buk mar eh, loso wende koso in wende biro ni e lek Koso gigi biro ni e stage?
Okay, uh, wawuondre example um, ibiro kaka koro ibiro dalawa kae mm. ng'isa ni bwana asebedo kamanyi yes. bana dani wera mm. tang'isi ni omera aweri kawuono sama ibire ni koso aweri tijadi ninyalo were sani bwana to gini bende niloso ang'isi ni hapana Buga ni kaele kama. Eh, aparo ni nitiere a- awuoyo gi Latin mondi. Anige ni studio kuno kadhi gima dhi wero be pod akia. Ja keyboard bo kia gimodhi goyo. To wang' naduog e thumi. E lweta kating'o. Mm. Biro neno gine moko ka. Itang'e ni dhi sikul. Disome magi. Magi disom. Ah, go somo.
Mano lwet daktari. Ah, Mago Latin. Gin kasewuoyo korgi kamano tang'isi ni kafa wadhi e studio. Dawi iluongo ni ng'a? Mm, Eh, to mama ni. yes. Yeah.
Ah, Tagolo ni thum koro koro thumno tok kasegole to toke kanyo abedo kode e memory tawinje mos samoro kayueyo. Yeah. Koka abiro fwenyo ni kar nawer ang'o. mm, Yeah. okay. Mm.
Erokamano. To mana kabilo gira no. Mm. Yeah. Kwa hivyo ma gimo kinya wewe. Ah no no no.
Nawe ka ba otinga bo. okay. Mm.
Sasa sani dibe in gi band members kata jokanyo ma intiere godo band ma mari. Yes, uh, nitie lakini an gi ji adek kende. Mm. Yeah. Maka, Kodore gi an wan ji ang'wen. Ka ng'ato luongi e tich sani? Adhi adhiya. Mm.
Mm.
Gi ji ang'wen. Nikech ah dongo ji ang'wen go gin joma Ja drum ma strong, ja keyboard ma strong, gi gi ja backup mara ma strong. Koro ja ajawa, ja ongeng'o, mago ok jok madhi ire tang'ise Nyalo Lomela, kawo. wadhi tich moro ka. Okay. Wadhi uru. Yeah. Sani in based kanye? Nikech eh, wasebedo kwa manyi kabisa eh, eh, gwenge go eko mag um, Usenge kocha mano nyiswa lakini berne ni wayudi nyaka dala. Ah.
Oh, sani ineno kata usenge kono mm. mane watudre simu cha ok ne abes kono but uh, nan tiere gi contract moko okay.
eh, mm.
ng'ato nyalo ng'isi bana bigoch nyaka two weeks mm. wawinjre pesa ma kama okay. katieko to chako luongo ng'a machielo erokamano yeah.
bende nitiere moro moko kuom tije ma itimo mopogore kod thum eh, tije matimo nitiere Anyalo dhi kata awasi sama antie e dala kama. Adhi e workshop moro nitiere kanyo iluongo ni Kaisaya. Aloso gik ma chalo electricity gi. Ni okay.
Obed TV mokethore, Erokamano.
obed simu kokelo wiye. Okay. Yeah.
Sawa sawa.
Boyeta. Yeah. Bende nitie gimoro ma samoro Nikech in gi opportunity sani inyalo wacho gimoro ne johera magi kaachiel koda kata mana samoro uh, jok mosebedo ka miyi support. Ti gi kamera. Oh. Mm. Oh.
Kafaya ago erokamano kuom penjo mipenjo. Gima anyalo Ah, ikona aliek e mbaka mo matin. Yes, yes, yes.
An amor, amor gi gimotimore. To gima nyalo jiwo, kata gima nyalo medo, an alamo mana Nyasaye to ma fans ga te alemonegi. To gima ng'eyo ni gin koda. fans ga ni koda be ok gibi wita to an bende chunya ok bi tho kata bed ni sira marom nade tinde gi sira ndi Okay. ok nyochi winjo ka ne gilanda na lengo lewa Mm. koso ni ok nok Nawinjo.
Aneno ga ka samoro ka idhi kuonde ma jothumbe mamoko gi goche to gimiyi platform Yeah. kendo iwer. eh Eh, moko kuom jothumbe go chalo eh, naseneno kaka Musa Jakadala. ah working relationship mari chal nade gi jogi mar mondo mi samoro ka giloso events mamoko to ginyalo paro boyieta mondo obi yeah. kata ka ng'ato nigi launch ne moro yeah. oh, aparo ni chiegni kodgi ah. machalo nan eh, ok achiegni kodgi to romo ahinya mondo warom mm. mwago baka kaka koro wabet kodi kafaya kae ok yot ahinya nikech gin ng'eny gin buore kocha mm. wan ng'eny wang'eny kisumu koni okay. koro Gima timore ka gi jogi, ging'eyo ni an ng'ama thiring'inyi. Kadonjo, samoro anyalo moro ma fans moko. Mm. Nitiere samoro jok moko mane samoro pod okwama kuma e dho gate, pod oling' aling'a gi miya riche moro, to bawa ikiko. Kijathum mariek, jathum wadu ma wendo odonjo, mm. to nitiere kaka jogi osemieli ma be

Kaachiel koda jo kamera maga ma otegno ka Kevin uh, Fraj uh, mano Kevin Obambo kanyakla koda HB uh, kaachiel koda jachan picha gi eki Dan Olonde, jatend jo kamera Collins uh, kaachiel koda jotelo te mag Ramogi TV. Nyinga en Solomon Atito Kafaya, oriti masani. Erokamano ahinya Boyieta. Erokamano ahinya Thank you kapara.
so much. Erokamano.
Aya.
Karibu. Asante. To kik limbe rum.
Eh, Eh, abiro limbe kik duogo. rum. Ing'e Abiro ni duogo. ah, Desemba ka akano ni i mara pala. Aya. Ichamo ma ichamo midog ma kitweyo